O blith holl gestyll Cymru, hwn yw'r un anoddaf i gyrraedd ato. Mae'n dipyn o ymdrech i dringo'r mynydd 'ma at Castell Llinell Frân. Felly, nid ar chwarae bach ddaw rhywun yn dod 'ma i dynnu llun. Na pham, mae rhan fwyaf o lluniau ohonw wedi arlunio o safle llawer mwy cyfforddus islaw yn y dre. Gallwch weld y castell o Langollen. Cafodd Castell Tinhysbran ei adeiladu ym 1270 gan y Tywysog Griffith ap Madog. Ond saith mlynedd yn ddiweddarach, llosgodd y castell yn fwriadol er mwyn atal brenin Lloegr, Edward y Cyntaf, rhag ei gipio. A 500 mlynedd wedyn, daeth yn destun llun i dad traddodiad y tirlun Brydeinig, y Cymro, Richard Wilson. Ond amser Wilson, y syniad oedd i creu rhyw tirwedd clasurol sy'n apelio i'r noddwyr. Mae'r castell yn canolpwynt dramatig iawn yn y llun, a mae gole, mae ffordd mae'n defnyddio gole tu ôl y castell yn adlewyrchu y dram ar y llun. Mae rhyw elfen o dram ar yn y tawydd hefyd. A ffordd mae Wilson yn defnyddio'r coeden o bob ochr y llun i creu rhyw effaith theatrig yn rhan o traddodiad yr amser. Mae Wilson yn sefydlu hefyd bobl reit yn y ganol o'r llun. Mae rhywbeth i siarad am yn y llun, rhywbeth dyniol. Mae bobl yn gwneud rhywbeth. Mae, mae bobl yn edrych at y llun am y tro gyntaf fel arfer yn y, yn y, yn y drawing room. Maen nhw'n gallu siarad am cymeriadau Y ffordd mae Wilson yn defnyddio'r holl elfen o'r geirfa yr elunwyr adeg fe yn diddorol iawn. Mae'n rhoi popeth gyda'i gilydd i creu llun godidog. Mae dau arlunydd yn mynd i greu gwaith newydd o'r castell sy'n cael ei bortreadu yn y llun hanesyddol. Y cyntaf ohonynt yw Dewi Tudur, sy'n enedigol o'r Wyddgrug. Athro celf yw Dewi, ac y mae'n gweithio mewn ffurf sinematig gan creu lluniau bach trawiadol mewn lliwiau dwys ac afaethog. ti'n delio ni gyda pensel a pen y pethau fel yna, ti'n gweithio yn eitha manol i dechrau. Ynddo, dwi'n dwi, dwi gweithio'n eitha graffegol, ynddo, mm. mae llinell i apelio at erioed felly, mm. a cynildeb llinell, ynddo. Mm. Mae, mae drama yn y gwaith i hefyd, dwi'n sylwi. Ie, dwi'n dwi, dwi hoffi'r prysurdeb ma, y difyrwch ma mewn mm. un lle, ac yn sydyn iawn y llonyddwch ma. Mm. Dwi'n trio dod â hynny mewn yn y ngwaith. Oedd yn tyfu fach o problem i fi, i, i sort of gweithio allan beth yw'r pethau yn y tirwedd mynd hyn, yr apelu o ato ti. Dwi'n meddwl bod mae hwn yn tymu bach o her i ti yn un ffordd. Mewn ffordd, di mae'n sialens yndi. Ond ti'n gweld yr enghraifft o'n y clwstwr mae goed, mae coed mae'n rhywbeth ers ym mhentyndod wedi apelio at ei, yeah. felly ei siapia nhw, mae'n yeah. rhywbeth, mae'n mor famol amdanyn yeah, nhw, mor yn... groesawus, mor yeah. gysurus mewn ffordd, yeah. y coed gwanog yma, ac wrth gwrs yma rhyw droed oedd i ffwrdd, mae gennym ni'r caledwch yma'n does, y canrifoedd, y cerig trymion yma, a'r addfwynder yn y dyffryn. Mae yna gysur yn y dyffryn. Dwi'n yn sicr iawn am yma, mae yna rhyw naws cyntefig am y castell yma. Mm. Mae yna rhyw ias yma'n does.
Fe fyddai Wilson yn gyfarwydd iawn â'r eglwys hon, sydd mewn pentre bach tawel ger Machynlleth. Ganwyd Wilson yma ym Mhen-y-goes ym 1713, yn fab i'r raethwr lleol. Roedd yn arlunydd talentog ac aeth i Lundain i ddilyn hyfforddiant fel portreadydd. Dechreuodd ei yrfa yng nghanol bwrlwm a brif ddinas, lle cyfraith iawn i arlunydd ifanc. Ym 1750, ymadawodd Wilson â'i stiwdio yma yng Nghovan Garden a teithio i'r Eidal. Treuliodd Wilson chwe blynedd yn yr Eidal. Dyma gyfnod pan oedd tirluniau yn dangos temlau a delweddau clasurol eraill yn boblogaidd iawn. Roedd y lluniau yma, a delweddau breuddwydiol Claude Lorraine yn enwedig, yn ddylanwad mawr arno. Mae'n ail arlunydd Eleri Mills wedi dewis safle mewn cae ar y llythyrau gyferbyn y castell. Mae ei gwaith yn edrych ar naratif tirwedd Uchenefin yn Nyffryn Banw, Sir Drefaldwyn, ac yn amlygu synnwyr dwfn o le sy'n cysylltu gyda chwedloniaeth ac enaid Cymru weledig. Mae hi wedi dewis safbwynt debyg i'r un a gymerodd Wilson ar gyfer ei lun e. A beth sy'n fy nharo yw ffordd mae hi'n cysylltu â'i gwaith mewn ffordd corfforol. Gofynnais iddi pam oedd yr olygfa yn apelio at i.
Mae'r angle yma, dwi'n credu'n eitha' dramatic. Camden ar yr un lefel â'r castell. Mm. Ac uh, dwi'n dwi hoff iawn o'r elfen y zigzag, y llwybr. Yeah yn arwain fyny at yeah. y castell. A'r ffaith bod ni wedi creu rhywbeth o ffenestr yeah. i edrych ar y... Trwy'r bwlch.
Edrych yeah. trwy'r bwlch yeah. ar y testyn. Mae golau wedi, wedi mynd heddi, dim byd yn sort of sefyll allan. Mae'n eitha niwtral. Mae hwn yn, yn anodd i delio gyda fe lawr leni. Mae yna rhywbeth gwahanol yma, mm. toes, heddiw. Um, yndi, dydy pethau ddim yn sefyll allan mor mm. ddramatig ac allan y fod. Ac eto, mewn ffordd, mae hynny'n lleihau y nifer o elfennau efallai. Ie, yeah, a problemau.
Yn darlunio gyda golws, beth yw'r pethau yn y, yn y darlun? Wel, um, Mae, mae Golosg yn, yn, uh, yn ddull uniongyrchol iawn. Dwi'n mm. hoffi o, mae o'n hmm. gyflym mm. ac mae posib um, symud y peth o gwmpas drwy rwbio'r golosg mm. i lawr ac wedyn e, efo'r efo llawn ar bysedd neu efo rwbiwr. Mae haine'r lle yn ddiddorol i mi a'r ffordd mae posib darllen y lle o sawl safbwynt. Mm. O'r o safbwynt uh, dearyddol, mm. o'r safbwynt artistig, o'r mm. safbwynt gwleidyddol. Ie. Yeah. Uh, Mae'r lle'n loaded, tydio? Mae an, mae Mae Dewi wedi symud i leoliad sy'n cynnig golygfa eang o Ddyffryn Dyfrdwy. Mae'r nodweddion botanegol wedi denu i lygad yn fwy na nodweddion strwythur y castell. Ym 1756, dychwelodd Richard Wilson o Rufain. Pan ddoth Wilson nôl i Lundain, roedd yna farchnad parod ar gyfer ei dirluniau rhamantaidd. Roedd Sir Watkin Williams-Wynne yn un o noddwyr pwysicaf Wilson. Fe brynodd nifer o'i luniau, gan gynnwys portread o'r arlunydd ei hun. Williams-Wynne oedd un o uchelwyr cyfoethocaf Prydain. Ond, yn wahanol i'r uchelwyr eraill, byddai'n noddi celf gan arlunwyr Cymraeg. Wn i os yw Dewi yn gwerthfawrogi gwaith Wilson. O, be sy'n 'y nharo fi i ddechrau ydy y llonyddwch sydd yn pelydru o'r gwaith yn dydi ac yn, ac yn gyffredinol yng ngwaith yng ngweithiau rhamantaidd, maen nhw i gyd yn, maen nhw lonyddwch yn bendant yna. Mm. A'r uh, tonyddiaeth yma'r blaendir tywyll yma yn disgyn yn raddol mm. i'r cefndir ynde. Er ei fod o'n ramantaidd ofnadwy, mae 'na rywbeth reit sinistr yma. Mae tawelwch yn rhywbeth sinistr, yn dydy? Mm. Dwi'n hoff iawn o dawelwch, mae'n yeah. lot o dawelwch yn yng ngwaith. Yn y gwaith, ie. Ond mae'n... Um, mae distawrwydd yn cael ei codi ofn ar bobl, yn dydy? Mm.
Peintiodd Wilson gestyll eraill megis Dolbadarn, Caernarfon a Phenfro. Yn y lluniau yma, roedd Wilson yn dangos balchder yn ei wlad ac yn mynegi weledigaeth o oes aer y Cymry. Mae Eleri wedi symud at droed mynydd Castell Dinas Brân ac yn gweithio mewn fformat panoramig. Wn i os fydd y llun terfynol yn y ffurf yma. Wn i am wybod mwy am ei theimladau ynglyn â'r castell.
Dwi'n ffeindio'r safle yn um, ysgytwol. Mm. Uh, o safbwynt um, o, o safbwynt bod yn Gymraes, dwi'n hmm. credu, mm. gan bod y lle yn, yn, yn rhoi neges mm. mor gry tros ganrifoedd a chanrifoedd ac et, er bod ni'n edrych ar adfeilion bellach, mae hmm. rhywun mm. yn synhwyro rhywbeth mawr mm. o amgylch y lle. Mae rai bobl yn cael problemau gyda Holl syniad o adfeilio cestyll a pethau fel 'na. Wel ie, ond yym yym dwi'n credu bod gen artistiaid Cymru rôl beth bynnag. Mm. Nid yn unig i edrych yn ôl tros y canrifoedd, ond i edrych allan a mynd â enw da Cymru mm. allan gyda mm. ni.
Mae arwyddocâd hanesyddol Dinas Bran wedi dod i'r amlwg yn gwaith Dewi nawr.
Dyna oedd y mwriad yma. Y mwriad i oedd addasu'r coed yma i greu rhyw fath o gatrawd yn dod dros y bryn felly ynde. Bod y, y goedan wlanog yma'n troi'n rhywbeth mwy sinistr gan bod ni mewn ardal mor gyntefig, naws gyntefig yma. Ymwybodol o'r ffaith bod pobl wedi bod 'ma i un adeg yn efallai yn sefyllfa peryglus a llawn o ofn. Mae hanes o'n cwmpas ni, ond mae angen dychymyg ar arlunydd i'w ddatgelu. Roedd Richard Wilson yn enw pwysig yn y byd celf yn Llundain. Bu e a Sir Joshua Reynolds yn gyfrifol am sefydlu yr Academi Frenhinol yma ym Mhicadilly. Roedd e wedi cyrraedd brig i yrfa fel arlunydd. Nôl yn Llangollen, dwi'n mwynhau'r miri ar y bont Mae bois fan hyn i gyd yn ffans mawr o Richard Wilson. Mm, falli ddim, ond dwi'n siwr fod gan Eleri feddwl mawr o honnw. Dwi'n arbennig o hoff o waith Richard Wilson yn gyffredinol, dwi'n meddwl bod o'n arlunydd mawr, mawr. Mi ddaru o greu Chwyldro. Mm. um, to... Yn y byd celf, Yn yeah. y byd celf. Yeah. Newid y holl ffordd mae bobl yn edrych at... Yn llwyr. Y peth sydd yn, yn, yn wefr i mi ydy'r ffaith i fod o yn delio fo Cymru mewn ffordd mor arbennig. Mm. Achos mae yna ddealltwriaeth, mae yna emosiwn yn ei waith o. Chwanegol dwi'n credu oherwydd i fod o wedi'w godi yn y hmm. tirlun hwn. Mae yna elfen mor uh, farddol mm. yn ei waith o. dwi'n hmm. teimlo. Ac um, mae, mae cyfansoddiad i waith o bob amser mor gywrain. Mm. A'r ffordd mae o'n defnyddio gelygfa ac wedyn yn ail greu hi mewn ffordd sydd yn cydbwyso mor, um, mor, mor wych. Ond mae dirgelwch yn y goeden tu ôl y bont. Mae'n debyg daeth ysbrydoliaeth ar gyfer y llun hon o'r llun yma o Tivoli yn yr Eidal. Mae'r gwastatir yma yn gwmws fel yr un yn y lun o Ddinas Brân. A tebygrwydd yw taw merched Eidalaidd yw rhain, oherwydd dan olau is coch mae'n posib gweld allor Gatholig dan y paent yn y cefndir. Roedd Wilson yn ddigon hapus i ailgyrchynu i waith, mae'n amlwg. Yn ei stiwdio gartre yn Llanrwst mae Dewi newydd ddechrau peintio i lun. Mae'n gweithio mewn ffordd caligraffig. Edrychwch sut mae'n defnyddio'i frwsh wrth ymateb i nate hylifol y paent.

Mae'r papur dyfliw cryf yn caniatáu iddo godi'r paent o wrwyneb er mwyn datgelu'r haenau lliw oddi tano.
Dwi 'di rhoi'r lliwiau sylfaenol, fel ti'n gweld, y duwch 'ma sydd yn mewn ffordd yn atgoffa ni o'r castell a'r muria trymion yma, cerrig yma. Mm. A wedyn mae hwn wedi gweithio reit da i mi. Um, o'n eisiau'r glywch mae'r gole mae'n y cefndir. Um, uh, mae'n atgoffa fi rhyw emwaith lapis mm. lazuli, sy'n bod y lliw cyfoethog cryn mm. anghanol y diwch yma. Mae lapis lazuli, y glas hefyd, yn, mae rhywbeth sy'n Hynafol am y lliw ei hunan. Oes. O'n isio'r chwaethusrwydd 'ma hefyd yn 'ngwaith. O'n isio, t'mo', mae'n anodd iawn, ma' pob rhan yn bwysig i mi felly ynde? Y ffordd ma' paent yn sychu, ac wrth gwrs ma' 'na ddamweiniau bach hyfryd yn digwydd efo pan ma' lliw rhedegog, dyfliw, gouache, a dyna sydd yn ramant i mi ydi gweithio efo'r lliwiau 'ma sydd yn asio efo'i gilydd. Ti'n gweithio yn y ffordd haniaethol, ac yr un amser mae'n cynrychioli rhywbeth. Dwi'n trio asio'r tiriaethol efo rhaniaethol. Dwi dwi isio uniaethu efo rhywbeth ynde?
Yng Nghanolbarth Cymru, mewn stiwdio yn agos i'w chartref yn Llanfyllin, mae Eleri yn creu gwaith mewn fformat panoramig. Mae'n creu dawns cymhleth. gwaith wrth gyfathrebu gyda'r llun. Ti'n gweithio yn y ffordd hollol wahanol yn y llun studio. Mae'n cymharu i'r gwaith ti wedi wneud tu allan uh, yn y maes. Ti'n defnyddio marc, ti'n defnyddio inc, charcoal, pencil, pethau fel yna. Fan hyn, ti'n defnyddio dyfrliw A mae llun yn dechrau llifo. Efo dwrliw mae 'na elfen o antur achos does 'na ddim rheolaeth llwyr ar y cyfrwng. Dwi'n chwilio am harddwch mawr daear Cymru a harddwch mawr enaid Cymru. Mae o'n eitha uchelgeisiol. Mae yn, ie.
Mae'n eitha uchelgeisiol ond pam pam ddim? Cyfrwng ydan ni te fel arlunwyr. Mae'n broses sydd yn ddirgel iawn ac mae o'n cymryd amser. Ac mi fyddai'n treulio llawer iawn o amser yn y studio jyst yn edrych ac yn hmm. meddwl um, ac yn sbio. Ac wedyn mae yna rhyw gyfnod o ffrwydro mm. ble mae'r gwaith yn barod i ddod mm. Ie. Yy yn fyw. Hmm. Beth am y gwaith Wilson 'na? Wilson wedi ga'l dylanwad mawr arnot ti. Wel m- wrth gwrs mae o'n un o'n hoff arlunwyr i ac dwi'n teimlo fod presenoldeb Wilson yy gyda gyda mi... Hmm. ...yn yr achos yma. Hmm. Yy mae fel petase fo ar fy ysgwydd i pan... Hmm. ...dwi'n gweithio. Ond Yn ei gyfnod ei hun, roedd bobl wedi colli ddiddordeb yn ei arddel rhamantaidd o beintio. Pan oedd Wilson yn ei phumdegau hwyr, roedd y farchnad am y math yma o luniau bron a diflannu, a bu raid iddo ennill ei fywoliaeth drwy weithio i'r Academi Frenhinol.
Enillodd 50 punt y flwyddyn fel llyfrgellydd. Mae Dewi yn echwynagu'r manylion,

Nawr y gallwn weld ysbrydion y catrawd ar y bryn. Mae llun yn anhygol, ond mae'n eitha anarferol. Ti'n gweithio fel, uh, fel y deryn bron. Ti'n ysgafn ar y, ar y tir, yn ysgafn ar y, ar y papur hefyd. Wel mae yna elfen um, Siapaneaidd i'n ngwaith, mm. ynde. Dwi'n hoffi cyffyrddiad y pin efo'r papur. Chi'n gweithio yn y ffordd gyflym, and i fi mae'n edrych fel bob eiliad yn pwysig iawn i chi yn y ffordd ti'n gweithio. Dwi'n dwi'n gweithio ar, am, ar amrantiad, mm. mae'r eiliad yn, yn dynged fenol bwysig, yn enwedig yn yr awr gynta'r gwaith pan fyddai'n tynnu ffwr. Ac wrth gwrs, wrth dynnu ffwr, dw i'n amlygu y rheina o danodd sydd yn hollbwysig. Cuddio rhai, lle cynna, ond fel dwi 'di gneud yn fa' 'ma, o'n i isio'r cryfder glesni allan o'r duwch, duwch yn y castell, a'r lle cynna bach diddorol yma yn y cefndir. A mae 'na rhywbeth eitha meditative yn fy gwaith hefyd, yn dwi jyst dychmygu ti yn paratoi yn y meddwl cyn bron fel Taro. You know. Mi ydw i'n gy- gymeryd eitha meudwyol, dwi'n hoffi nghwm- Ie. cw- cwmni fi fy hun, dwi'n hoffi'r sŵn distawrwydd 'na. Dwi'n gallu s- ie, yym. Deall hynny. Y llonyddwch 'na ma' ag wedyn bo' 'na fymryn o gymhlethdod mewn un rhan. Hmm. Hmm. Dyna 'di'n bywyda ni ynde?
Mae Leri yn gorffen 'i llun yn yr un modd ag y dechreuodd, gyda golosg. Uwchben yr Orwel, mae Dinas Brân yn edrych ar draws y dirwedd hudolus. Ti wedi gorffen y llun, yn rhaid i fi waed, mae'n llun anhygol. Yn, y pheth, y peth gynta dwi'n sylwi yw y ffaith bod mae'n rhywbeth cyfforol. Uh, y tir yn anadlu i fi, a mae'n uh, rhyw myfyrdod yn, yn y tir. A mae'n edrych fel corff fenewaid hefyd. Mae'n diddorol iawn. Yn bendant, mae o'n dir, dirlun sydd yn troelli, mae o'n dirlun efo llinellau, llyfn, um, cyfoethog. Yn, yn y darn yma, mi roeddwn ni'n ceisio cyfleu harddwch mawr dyffryn Llangollen, harddwch mawr naturiol deiar Cymru. Um, ac mae'r lliwiau yn, yn fwriadol fel lys, um, gan fy mod i yn, yn ystyried gwaith Richard Wilson fel lle cychwyn. Ac mi roeddwn i'n fwriadol yn trio ceisio i adlywyrchu i balet o, yn enwedig y, y lliw turcoes, mm. rhyfeddol mae mae'n ddefnyddio yng nghefndir llawer iawn o'i waith o. Mae uh, cytpwys yn y, yn y cyfansoddiad, ond dwi. E? Dwi'n meddwl bod Weithiau mae'n gweithio achos y ffordd ti'n gweithio hynna, fel y technique yn helpu y cyfansoddiad. Dyna pam dwi wastad yn gweithio a cerdded nôl ag ymlaen o hyd, mae hwnna'n hollol, hollol bwysig yn y ffordd fydda i'n gweithio, fel bod rhywun yn gallu mesur yym a newid pwysau'r gwaith o hyd, felly mae'r llinell i fod yn y lle iawn ac mae'r lliw i fod yn iawn. Dydw i byth yn siŵr um, i ble dwi'n mynd, ond dwi jyst yn teimlo fy ffordd mm. ac mae'n gallu bod yn broses boenus iawn. Ac os ydy rhywun yn gallu mynd trwy hwnna a gweithio allan y cydbwysedd, mae yna siawns fod y gwaith yn mynd i weithio. Mae'r castell yn, yn, yn y llun yma efallai yn, yn cyfleu rhywbeth arall. Mm. Mae o'n cyfleu chwedloniaeth, mae o'n cyfleu traddodiad barddol Cymru, mae, mae o rhyw, rhyw fath o fynegiant o gastell, mae o'n tirlun. Mae, mae o'n fwy na just castell.
Mae'r llun yma o Ddinas Bran yn llawn o atseiniau barddonol. Dyma ddelwedd sy'n llawn o rythm ac sy'n mynegi curiad hanes diwylliant Canolbarth Cymru. Mae Llyn Dewi yn rhoi cipolwg o'r dirwedd trwy'r bwlch yn mur y castell, fel petai'r alunydd ei hun yn amddiffyn Cymru. Wrth i statws Richard Wilson fel arlunydd ddirywio, gwaethagodd i iechyd. Ym 1782, cafodd loches yng nghatre'r chwaer yma yn y Wyddgrug. Yn drist, bu farw ym mhen y flwyddyn ac mae'n gorwedd yma wrth ochr ei fam. Ond fe adawodd luniau mawr ar ei ôl i ni fwynhau fel cenedl.